Tihe mouri ora! Tū Meke FM 96.9. Kia ora rā tātou e te iwi, nau tonu mai tātou ki tēnei hōtaka taumata okioki, otirā tēnei wāhano te reo ranahau. E whakarongo mai rā ki ēnei kōrero, ana kai te tuku atu te rākau kōrero ki tēnei pū kōrero, koia tonu te mea mūrere i te hinengaro. E kerēoa nei tēnei tangata i te kōrero mai, ana Ahorangi Taiaria Black, morena. E morena e te iwi. Morena koe, morena tatou katoa i runga i i te ataahua o tenei ra. Na, he kai te kite ake au kai te ua ki waho. Na, ka kaha ana te ua, tetahi korero kai roto o Ruatoki, me te Weimana. Ka kaha ana te ua, kua mea, ahakoa pehea te kaha o te ua, kua puta te korero. Ā, he ua whakameamea noho tēnā. Kāre roa kua mutu. Ka mutu kua toru wiki kē pea e ua atu. Nā, huirea tētahi āhuatanga o, o te haere ki te whai poaka, ki te puhipuhitia, nē. Āe. Ana, ka kōrero atu mātou ki tō mātou pāpā. Kei te kaha kē rā te ua, Ana kua mea mai, kare rua kua mutu. Ana kua piki mātou nā hoio. Ko tata kei te tae rāno ki hea rā haere, kei te karawhiu tino te ua. Ana kua mea te mātou ki te piki tō mātou pāpā. Ha, pēhea kei te ua? Ah, kare rua kua mutu. e te iwi, e honore nui tēnei ata ki tēnei hōtaka o Tumeke FM. ā, mō tēnei kaupapa o te reo rangahau. Ko te manuhiri nui, ko tō tātou tumuaki o roto i te kura o Matahī, te mana, te kura mana Māori o Matahī kura. Ko Hōri Hillman tēnei ia noho mai nei. Nā, kite mai nei koutou nā mokopuna i muri nei, koinei nā mokopuna heke mai, mai i roto i nā Iharaira, i a Kēnana, i nā koroua Ko ia rangatira katoa o roto o Te Waimana Kaaku. Na koinei ratou. Wenei e mokopuna ataahua, a, kua haramai ratou me to ratou tumuaki kia korero ki ta tatou hotaka i roto i tenei ra. E te rangatira hori nau mai. Nau mai ki te puna korero, ki te pataka korero a, tumeke, a, matou e noho atu nei kei te nui to matou whakamihi atu ki a koe mo te heri mai I wā tātou mokopuna hei kupu kōrero mā tātou mō tēnei ata. Nau mai e koro. Ah, kia ora. Ah, kia ora rā, rā, koutou. Ah, ko te mīharo, ko te haramai, ah, nā te mea kāre anō, kia tau ki ruto i tēnei o tātou teihana, ah, koe nei te mihi atu, ah, i rune te kaupapa, ah, ko whai wā, ahau me waku tamariki mai te kura, te haramai, te titiro. Pea, kai konei te tahi mahi, ka pirani rātou te whai. Ka, ka tika hoki. E, kui nei te, kia whiua te kākano, ki roto i o rātou hinenaro, kia mōhio ai rātou, ki te pakeke mai rātou roto i tō tātou reo rangatira. Mm. Ka uru atu rātou ki te whare wānana o Awanui Arani. ka tūtaki rātou i ō rātou uri kai reira e mahi ana, ā, mea rawa ake, ā, kua haramai pea hei reo whakapāho ki roto o Tumekene. Nā, koinei te mihi ake ki a koutou. E, kia kōrero noa ake au i te honona ki a tātou e koro Hōri. Ka takoto tō tātou rangatira a Ned Kōpu ki Maraenui marae. kua rua tau nei pea te matehana atu o Ned Kopu. Ko mātou ko Ned Kopu i kuraina ki te kura o Tīpene. A ka kī mai taku tuākana ki a au, a, a Graham Smith, e tai, me tū koe ki te kōrero, te poroporo ake i a Ned. I runga i te āhuatanga ko tō whakatipuranga koutou, i pakeke mai koutou i Tīpene kura. Ka tū au ki te kōrero. Ā, ka poroporo ake au i a Ned, kātahi au ka kōrero i ngā mahi ātaahua hōhonu i mahi ai e Ned Kopu. Ka mutu taku waiata i reira tonu au e rakuraku ana. Ka hua tiro tiro nei. Karawhiu ana tū te ua i taua rā. Māku, pai katoa waku kākau. Ai reira au e whakamāro ana e ko. Ana ka haramai te tūmuaki o te kura mana Māori o o mea, a, o Matahi ka kī mai kia, anei tō waiata. Nā, ko tā rātou waiata, ko te waiata a te matua tangata, i titoa e ia i te tau 1866. Ka tika hoki te waiata nei, na te mea hoki, i kōrero tia au ētahi o ngā āhuatanga o te hono. Ki te matua tangata, ki roto o tērā o ā tātou waiata e pā tō reo. Ne? Ana, Kei roto hoki e whakahuahua ana te awa nei a Mōtu, kia tika taku rori, taku rori kia tika ki Mōtu. He, ka reka waiata tia mai e nā mokopuna nei, te waiata, ka tū au ka kori kori. Nā hui rea te honotanga hori, tō whakaatutana mai, whakatūhana mai a rātou, nā mokopuna nei. Ha, e, tēnā. E, kia, kia waiata tia atu pēnā mokopuna nei tētahi wahanga,

E te iwi, koinei rā te waiata a te matua tangata i titoa e a ia i te tau 1866. E Wiremu, ko te mea e mīharo nei tātou. E, a tērā tau, ka eke te 150 tau o te hokina mai o te matua tangata mai i Wharekauri. Anei nā mokopuna nei, ā, mā tō rātou tū mua kē e kōrero mai i pēheatia i mau ai nā mokopuna nei tēnei waiata mātauranga, ā, e koro. Ā, ā, ka ora rā tātou. Ā, tuatahi, ā, tēnei waiata i te wā i te ako au i nā waiata, ko au i te kāinaka, ā, I mai te to na pakeke a a te karo. E hoa, whakahokia to naihi ki te waka. Haramai te noho. Ko to mahi, hei tima tai i na waeta koroua. Ka haere ki te wa, ka huri mai te koroua ra. Puai, he aha? Mohio ano koe ki te waeta ra, ka tu au ka korikori. Karekaukoro, engari timatahia ki a hopu au i te rani. A ka haere te wā kai te maumahara tonu au ki taua kōrero, a koena i tīkina. Engari waimarie au i tētahi waku uri a, a Kū, a Kū Heurea. Ka pātai ai, Kū, hea te rani o te waiata nei? A ka, ka waiata. A koena ka mau. E, tētahi atu ko nā kōrero kai roto, he pai. He pai hei Kia, kia kite te āhuatana o te, te matua tangata i tērā wā, nā te mea te tīmatana, te kōrero, ā, ko te, te pakana tērā i waenganui te tai rāwhiti me te, me nā Hauhau. Mm. I tērā wā, i te āwhina te matua tangata i te hau kāina, mm. engari ka haere te wā, ka huria, a, mm. ko ia tērā kua, tūkinohia i nā Karaitiana me wana uri tonu. Ā, koinā i, i, me, i ki a Turkey nā tamariki, me mau tātou ki tēnei waiata. Ana, ko te mea hoki e koro, e, kua takoto hoki te kōrero a te matua tangata i te tau 1869, i te 20 o Poutū-te-rangi, mm. i takoto rā tana kōrero ki Tāwhana. Mm. Ka tango au i a koutou hei iwi moku, a ka mōhio koutou ko Ihoa ahau, a ko ahau hei atua mō koutou. Ana ko koutou te iwi o te kawenata. Ara, ko inei pea o te, te wawata, te nākau titiro a te korou rā te karo. Mm. Uh, kei te whai atu i tērā kōrero. Nā, e, kei roto i tō rōpū nei tētahi mokopuna. Tuarua. nā Nino Tākao. Nā, e, i te tau 1809, e, 85, ka haere atu au ki roto o te Waimana. I te kohikohi au a tātou waiata i tērā wā. Nā, ka haere atu au ki Whakarae, arā te korou ora i tērā taha o te awa e noho mai nei roto tana kāuta. E, i kōrerotia mai ki au te nui nō nō tāngata. Haere ki te korou ora ki a Nino, tākao. Engari, uh, are no te kore wara e kōrero ki a wai. E, me, me whakararatai koe. Oe nui i taua wā ka rata mai ki a hau. I noho hoki au ki tana kāina, i, ki tana kāutai. Mm. Ana, ko te māmā pia o te mokopuna nei, e hia rā te pakeke o tana māmā i tērā wā hau e te kaumā whā pia nei. Mm. He hoiho tōna. Ka tai atu au ki te awa o Tauranga, ki te, te awa o te Waimana ki raro. Ana, me aku Taputapu hopu kōrero. Ka mea au, ā, rā kei te kai nō te korou rā, kei, kei tērā tā, me pēhea rā taku, ka mea au, me tango noa au taku tarau. ka waha waku kia mā runga i taku pakihiwi, ka whakawhiti i te awa. Ka hara mai te māmā o tērā, nā, te mokopuna. Ā, ka mea mai kia, māku e heri wō kia, ana ka utai nā tau aku kia i runga i tana hōiho, ka heri ātou e ai. Ana ko nā mīhini hopu kōrero. Nā, kei au nā kōrero, e kōrero ana te korou rā, a Nino. Nino Tākao. Taunga eke au te āhua o tērā koroua. Ka mutu he tau mo te kōrero. Mutu, oh. Mm. Ana, nāna tēnei kōrero, ko koutou te iwi o te kawenata. Ana, ka rongo nei tātou i te iwi, ka tū au ka kori kori, e kōrero nei te, te tū mua ki. I haria mai au i tētahi pukapuka, eh, e koro. Ko te ingoa te pukapuka nei, te kōti tango whenua. Mm. Ara, ne. Ara, koira te ingoa. Ana, ko te ingoa Pākehā o tēnei pukapuka e koro, e The Land Taking Court. Nā, ko tēnei pukapuka e te iwi, ara, ara, kia kite mai e koutou, ara. Ana, koinā tēnā pukapuka. Pukapuka rangatira tēnā. A tērā tau, i te marama o Hūrae, kei te whakaputa e mātou he pukapuka reo. Ka mutu, kei te hopukina nā reo kōrero mō taua pukapuka rā. Ana ko te ingoa o taua pukapuka ra, Tenei te tira hou, tenei hara mai nei. Mm. Na no roto tera i te waiata o Pinepine te kura. Na, ko tenei te taho na tino pukapuka kai te titiro hi e hau. Hai awhina i nga rangahau o taua pukapuka ra. Tau i au tenei ingoa, te koti tano whenua. E tau ano hoki ki au tenei uh, whakararangi, the land taking court. ne? Ko wareware te kupu pai te whanoko. Ā, ah, koina ake te tino kupu, ne? Ko te, ko te muru, i, mai te, te land taking court, ka tipu mai te whanako, te muru raupatu. Mm. Uh, e rā mahi kino katoa a te karauna o taua wā. Uh, ko te ingoa ake o te pukapuka nei, te, te kōti tango whenua, the Native Land Court, e te tau 1864 ki te tau 1909. Nā, nā David Williams tēnei pukapuka. Koinei te pukapuka mā koutou, nā whakatipuranga rangahau. Ka mutu kei roto i tēnei pukapuka, kei te whārani 33. Tēnā kia pānui he atu e hau ki a koutou. Kei roto i te reo Pākehā tēnei pukapuka, inari ka whakamāori i e hau. The Native Land Court at Tūranganui-ā-Kiwa, 1867. Nei i roto i tēnei pukapuka e kī ana, nā te Karauna i hanga he pire, ko te ingoa o taua pire rā, ko te New Zealand Settlements Act, 1863. Ne? Nā, ko tētahi anō nā pire nāna anō i hanga i roto i taua tau anō rā, ko te New Zealand Suppression Rebellion Act 1863, arā te whakamāori ne, te tau 1863. E rua wēnā ture i tūkino i a tātou. Whai muri i ērā ture, ka hangaia mai The Native Land Court, arā, i te tau 1864. Ana i kīia rā ko te Kōti Tango Whenua. Nā, anei te kōrero mā koutou. Ka whakaaratia e te Karauna o taua wā rā tana ture East Coast Lands Titles Investigation Act 1866, ne? Koirā te matua tangata i tū ai ki runga i te poti rā a te kira kai roto i taua waiata rā, mm. e pōraruraru ana ana whakaaro. Kai te nau te mamae ki roto i aia. Ka re i te, i te whakaaro noa iho mōna. E, i roto hoki i nā tau nei, pōhehe pai nā kai waiata. E, ara te rārangi kōrero e kīra e koro. ka tū au ka korikori, ana pēnei ai te whakamārama ki a mātou. Ā, kei te pōuri te korourai i roto i tana whakaaro, kāre ia i whakawā tikatia. He whakapae tērā nā te Karauna he pūrahorua ia i roto i ngā mahi pakanga ki Waerenga Āhika. Koirā te āhuatanga i pakeke mai mātou, koirā te āhuatanga i kōrerotia mai ki a mātou. Kei te tika wēnā kōrero. Engari, nō taku rangahautanga ki roto i tēnei pukapuka, Te Kōti Tango Whenua, ka kitea arā kē te hē, arā kē te korikori. Ko te New Zealand Settlements Act 1863, me te New Zealand Suppression Rebellion Act 1863. Nā, e toru tau, nō te tau 1865 ka pakanga ki Waerenga a Hika. Mm. Ana nō te tau i muri mai, ka hangaia e te Karauna tana ture e, e the East Coast, ne? ka hangaia te Karauna tana ture e pēnei ana, East Coast Lands Titles Investigation Act 1863. Nā, ki te titiro tātou ki te whakamārama o te kupu nei, korikori. Pēnei tōna whakamārama, whakamārama, i roto i ngā kōrero mō te matua tangata. Maranga e te iwi, kai te tāmia tātou e ngā ture a te karauna. Arā, koinei te waiata ana a mokopuna nei, maranga. Koia te tikanga o taua kupura korikori. Ā, hei whakarau i nā kōrero a Hōri rā, ā, i a au e noho tonu ana ki, ki rāro rā, nā, e whakaritea e, e Hōri ētahi pō, ā, waiata ana, kia moho rā tātou ki te waiata i wāna waiata mōteatea nei. Mō koe, he māhunawai nōku rā, Ahakoa te rahi o nā pō i waetehi ana waeta, ko Korekē au e mau ki nā kupu, ko Wareware katoa ia. Ana koe re te take kāre au te whai wēna ana. Nā i te wā o te karo rāua ko Riaka i tohua e rāua ahau nei hei te kai toranapū. i roto i te waimana, kia kuhu mai ki roto i tēnei, ana koinā tāku e torona pū kē, i a rāua e te waiata. Ā, wai, e koirā rā hoki, he, he kaupapa tōrangapū kai roto, kai te tika tāu, ana, koinā u hiri mai ai i te rongoa Māori nei te manono, i mea mai nei koe, kai te āhua raruraru tō hinengaro, kai te āhua māhuna wai. ka mea atu au ki te, ki te tākuta o te waimana, heria mai he manono, hei, hei whakapai i te hinengaro, Ana, engari kei te kite ake au, ka repe a rahi tēnei. Kei tēnei, humai mā. me, me pākete nui. e, he, kia hoki ake tātou ki tērā waiata. E, e pēhea au whakaaro, e, e, e. O, oh,
koina mai, mai te, ah, mai te wā i, i, i pātai mai te karauara, koina taku āta ki nā kupu i, i roto i tēnei waiata. ā, me te, te whakamārama i roto i a hea, hea te tikanga i pīrani te karaua nei i tērā wā. Nā te mea i te wā ka tū te karaua rā ki te kōrero, ki te whaikōrero, te nui noa te wā ko wana kōrero ka tīkina mai nā waiata, e wētai mai nā karaipiture, Ā, koinā te āhua o taua koroua, nō reira, ā, i tino ngākau nui au i te kimi, ā, he aha te take i pīra nei i te koroua? Ā, ka kite ahau, ā, e tika ana tērā, nā te mea, ā, ko te āhuatana o te, te mauheretia o te mana matua tangata me te haria ki roto wharekauri, ko ērā atu āhuatana, Ahakoa i taka mai ki runa i a ia, engari ko te mea kē, kei te kite te karaua rā, ā, ka heke mai ki runa i a tātou. Āe. Nā iwi katoa. Ā, nā, kei te tika koe nā kōrero. Ka pai hoki te rā whakamārama, nē? Nā, ā. A te karaua rā te karo, āe, hei whāngai i wana whaikōrero, ki runga i te marae i a ia e whaikōrero ana, ka tīkina ia nā. nā Mōteatea, nā Rārangi o nā mm. Mōteatea, nā Kupu Whakaari, nā Rārangi kaupapa katoa, hei whakatakoto pai i ana kōrero ki mua i te aroaro o te tangata. Mm. E, e koirā, he tika tāu, kua kite au i taua koroua rā. Mm. E whakatakoto ana, ka mutu, kia waiata ake nei a ia i a Pinepine te kura, me, me ka tū au ka korikori, o, ka pōhēhē tonu koe, ko te matua tangata tonu tērā e waiata mai. Kei te whakaaro ake au e koro mō tētahi, e, te kōrero roto i te pānui tuatahi, e pēnei ana. Ko te wehi ki a Ihoa, ko te tīmatanga o te mātauranga. Ana, Ko te whakapono kai roto i a tātou, whakapono a nākau a wairua, a Hinengaro, he mātauranga katoa wēnei. Ana, ana, koinei, ana, moe o koutou i tamariki mā. Ki te haere koutou ki roto i nā whare wānana Pākehā, kai reira e akohia ana wētahi akoranga hītoria. Engari kāre e akohia ana nā kaupapa o te reana poropiti. Ana, koira hoki te reana poropiti, i tipu mai ai, ne? I tipu mai rātau i roto i nā mahi o te New Zealand Settlers Act, uh, New Zealand Settlements Act, 1863, me te New Zealand Suppression of Rebellion Act, 1863. Nā, ko te ture tuarua nei, i pērātia te matua tangata. Mm. Tōna huritana e ai rā ki nā kōrero a te karauna, ki a Reginald Biggs e mea ana, he pūraho rua ia, ka tapaia ia he tangata tinihana whakahē. Anei raro i taua turera, uh, New Zealand Suppression, Rebellion Act 1863, Ka riro tana iwi katoa, a Rongowhakaata, a Te Aitana-a-Mahaki, Naita Manuhiri e Nati Maru, ka taka ki raro i taua turera, ka muru ana a whenua. Nga, a. Ana, he tika ta, e, he, he, ko enei ture e rua, mokopuna, ma ko enei ture e rua, he mea hat, he mea atahanga, e te Karauna kia riro i a ia te mana whakahaere o nā mahi katoa. Whakahē ana tātou, mēnā au ka ki atu ki te tūmuaki o, o ara, ki a Hōri, e a Hōri, i rongo au i a Kahi e mea ana, he tangata weriweri te mea rā. Ana ka haere a Hōri ka kōrero atu ki nā Pākehā, kua murua wō whenua. Ah. I runga noa iho i tērā mm. huatanga. Ana kua haere te tangata ki te karauna, kua mea, ki te koe te Māori e haere ra, I kōrero weriweri ai a Moore, nē, ā kāti, kua takai e ki raro o te ture e kī nei New Zealand Suppression Rebellion Act 1863. Ka hia ōna whenua, arā, me muru. Ana ka murua. Ana, ko ēnei ture e rua, Tainui Waikato, Te Urewera, Parihaka, Waitara, Taitokerau. Ngāti Kahungunu. Koinei te ture, ngā ture a Kāwana Kerei. Ana koirā te korikori a te matua tangata. Ka tū au ka korikori. Nā, i roto hoki e te whakamārama e Kīra, maranga e te iwi, kei te tāmia tātou e nā ture a te Karauna. Ana koinei nā ture. Hāngai tonu ki nā te waiata nei ka tū au, ka korikori e waiatatia mai nei nā. Mō koe e Hōri.
E te kuhu tana mai o te Karaua nei nā ki te mea i te wā tuatahi i whakaaro noho nōku mō āna kōrero a he waiata mō tētea nohona. Engari ka āta whakaronaki ki wāna whakamāramatanga, ā, Ko ki te kite au, te nehere a tana nā hītori kare utu i nā wai takato. Ana, kei te pānui ia ahau i nā mōteatea, ana, nā pukupuku nei nā. Mm. Kai roto rā, kai te kite rā ahau i nā kōrero mō nā tiawa te whānau apu nei. Nā Rune tēnā nā, te rawa ki ahau te ipurani konei rā i te mahi nā. Uh, mēnā ka, ka mohoa ki au rā, kua panaia atu hia i te taku mahi konei rā. E nei, ko tāku nei rā, i whai au te tahi kōrero, Ano ko te, ko tōku koroua tuarua tuini na, ko Rapata Kingi. I waiata ana, i koroto ana i runei te mea ra na te New Zealand Radio, e te ahu nei na. Ana, koia i timata mai i te waiata mo tētea penepene te kura. Koia tonu, ka tahi ano ka roni i tōna reo. A, pēna tonu, a, ka raro tonu ra re, tōna reo. A, koinei te āhuatano o tāku e whai ana, na ahau tonu e whakahau i a au. Ana, koina hoki te, te pai o tō tātou kaupapa te reo rangahau. Ai, ai, ah, tika. He kōrero tana kai a. Ah, ai, tika ana tērā, Wiremu, ah, ke te whakaro koena, kei te nākau nui ahau i roto i tōku kura, aha koa, me kira wētahi o nā kaupapa āhua, ah, pea kare tae nā Tamariki ki te hopu, engari e kī ana nā Crowe, whāngaihia, engari kia tika te whāngai, ai, ai. kia kaua e rāua rātou. E ko te mea kē, a tōna wā, te huna kāre tino mau i nā kōrero a tōna wā, ā, ka mm. runo rātou i te, ā, mai wā rā tērā kōrero. engari, ko tika nā tērā, kai kai reira, nā te mea, tuatai ko te ātāhua o te reo. te ātahu o te reo. Tuarua, ko nā, nā te mea, tō, ta, tō tāua reo, he reo huna, nera. Ā, ā. Ā, anei te kōrero, kai korā kē te tikana. Ā, koina, e, māu hei, hei whakaro, kai he tērā, ai, e, koina, e, nā koe nui, ahau ki wērā āhuatanga, nā te mea kai rere. Ana koe te, e, e, kai te maumahara au tētahi wā e, e noho ana ki haere atu nei mātou ko Nika Rua ki tōkura, ah. kai te tina tātou. Ana ka kōrero koe, ka tai atu koe ki roto i te kura o te kura mana Māori o Matahi, ka hurihia e koe te, mā, te, te mārautanga. Tēnā whakamāramahia mai tērā. te,
kua roa hau e whakaaro pērā ana. Enari i a hau i te kura o te waimana i tērā wā, ko taku rūma noa iho te rūma reo. Enari ko te katoa he, he kura pākea. Uh, ka tae atau ki reira, uh, Ka hui au i te taha o te whānau o te kura me te poari ka koro atu au, ā, anei waku whakaaro. Ā, ko te āhuatana o te whāngai, koe e titiro ki nā kaupapa kai tua atu i te Pekira te whāroa o Matahī. Me titiro ki nā kaupapa kai roto i a tātou, nā āhuatana i mahia e rātou, hei mau ki wera, ai kai roti i tera, a, ko te kato na tamariki e heke mai i te karawera tika na tera i a, i a te rua, a, whangai hia i wana, wana korero, a, me kira ma ratou hei kimi kai he te tika na, I roto i wētahi wera, ā, koinā ka hangaia te marautanga o te kura, ā, kei te noho mātou ki tērā. Ā, tētahi atu mea ka raru te aro atu ki te tāhū, nā te mea kai a rātou ua rātou whakaaro, kai mātou anō wā mātou.
Ka ko tō mana matapaki tēnā. Āe. Ā, koirā, koinā te tino kōrero, nē. Ā. Koinā ko te. O hea hoki te take, nē? Nā, ināianei, kai runga i te pou o ka whakaata. Kai reira ētahi kiriata e pēnei ana New Zealand Land Wars. Nā, kai reira a, a, a, a James Ballard, nā, i te mātaki au i taua kiriata rai tērā rātapu. Anei te kōrero a James Ballard, he tangata kai tuhi hitoria. I au i te whare wānana, i mahi e au e rima nā pepa hitoria i roto i te tari hitoria. Kore Kore ana nei tētahi pepa o roto i taua akoranga rā e pā ana ki Aotearoa nei. Ana, i taua wā e kīia nei e nā tau 70 tēnei e kōrero nei ana, ka uru atu ahau ki roto i tētahi kiriata ko te Governor Grey Dingwa, ne, maumahara kōrua ki taua kiriata. Ana, i haere atu au, i uru au, i whiwhi mahi ahau i roto i taua kiriata rā, hei, hei tonotono. Māna Kaiwhakahaere. Kātahi au ka kite ka rono mō te tuatahi o taku ao, te hītōria o Aotearoa. Arā. Ana, ka eke hoki ki tāu kōrero, he aha hoki te take e ako ai nā hītōria o mea, o mea o Europa? Anei nei tō tātou hitoria, kāre anō kia rawe, anā, ka hurihia ana e koe, e Hōri, te mārautanga. Anā, kua kohikohi au ki te koroua nei nā kōrero mō te tipuna rā mō Tāne Atua. Anā, koirā anō ētahi. Koinei te pai o te kura mana Māori ki a, anā, e kōrero mai nā koe mō Pinepine te kura. Hei tēnei Paraire, anā, kua tae mai te kōrero a Ani Tōuri rāua ko Robyn Mohi, Haramai ki Maraenui, kōrua ko Kahi me tā kōrua mīhini hopu reo, ki te hopu i ngā mokopuna o Te Whānau-a-Panui, e waiata ana i a Pinepinetekura. Ana ki te āhua wātea mai koe, mēnā mokopuna, kua haere anō tātou. E, ko tērā kaupapa hoki, ko te whakatutuki i tā tātou rauemi e hangaia nei e tātou, mō tērā tau ka whakaputatia. ki whare ungaunga, hei kore. E, kia tikina ake au tā tātou pukapuka tuarua. A, ko tēnei pukapuka e te iwi, me hai koutou ki te hoko. Ko te kaituhi o tēnei pukapuka ko David Williams. Ara, kia kōrero noa ake au ki a tātou. Te Kōti Tano Whenua, The Native Land Court, 1864, 19... 09. Ko te whakamāori o tērā, te tau 1864 ki te tau 1909. Ne? Anā, koe nei te uh, The Land Taking Court. Nā, e kōrero nei mātou, kai te mātaki tātou i nā kiriata kai runga i te pō ka whakaata, a, a, a pō ka whakaata Māori. Anā, kai rērea ki ana, Māori Land Wars, Kei hē ki a au tērā taitara. Nā te Pākehā kē i heri mai te riri. Āe. I runga i wana ture i kōrero nei ahau. Nei anō waua ture rā, New Zealand Settlements Act 1863, te mea tuarua, New Zealand uh, uh, Suppression Rebellion Act. Koina nā ture i kōhuru i o tātou tīpuna. Nā, e, anei te kōrero a Matutaera i haka, kai roto i tētahi haka, nā nei tuhi roto i tētahi haka. Nā, ko tēnei tuhi tuhi tamariki mā, kai roto i te pukapuka Witi Hi Maera, Into the World of Light, ne? an anthology of Māori writing. Nā, ko tētahi o nā kai tuhi no te au pouri, anei tana haka, ka narora aku whenua, ka narora aku tika, Mātaotao ana te aroha, mōmona ana nā iwi whai rawa, tūpuhi ana nā iwi rawakore. Ah, te kōti tango whenua. the land taking court. Ko tā tātou pukapuka, ko tēnei. Ara, e, e kahi, ara tā tātou pukapuka tuarua. Ko te ingoa o tēnei pukapuka, nā Mahi Whakaari a Tītokowaru, nā Ruka Allan Broughton. Nā, ko te upoko hai titiro mā koutou mokopuna mā, a Te Waaka, ko te upoko tuarima, he reana poropiti. Kai roto i tēnei upoko, e kōrero ana a Ruka Broughton. mō ngā poropiti Māori katoa. Anei te kōrero a Ruka Broughton, uh, e koro. Ka tae mai te karaipiture ki Aotearoa nei. Ka whakaekehia o tātou whenua e nā ture a te karauna. Ana ko nā ture e kōrero nei au, o ua ture, me etahi atu ture. Ka whakatūria e nā Karaitiana ā rātou kura mīhana. Ana kotahi ki roto o Whakatō, ana koira te mea i haere a te kōti, ana kotahi ki roto o Waerenga Hika, ana koinei nā mahi a nā Mihinare he whakatūtū i nā kura mīhana hai ako i a tātou tīpuna ki te pānui ki te tuhituhi. Ana e kōrero ana a Ruka Broughton i roto i tēnei pukapuka. te kaha pānui, te kaha marama o tātou tīpuna ki te pānui i te kawenata tawhito. He kaha ke ake tō rātou mau ki te wairua o te kupu kōrero, ki nā māhita e akora i a rātou. Mm. Tuatahi, tuarua. Ki a roa rātou e pānui ana i te kawenata tawhito, ka kite rātou, ah, wari te te iwi Māori, ki nā Iharaira o Iharaira. Mm. Uh, nā, nā Hiperu, ne? Kua rite nā Māori, kai te tūkinohia e nā tāngata o Ihipa. Ana, kua murua katohia nā rawa, a, a nā iwi o Ihipa, a, o, o Iharaira, e nā tāngata o Ihipa. Ka whakaaro ake te āhua te Māori, Nō konā pea nā Toena a Iharaira. Ana, nō reira te kupu rā, Iharaira. Ana, e te iwi, tiro mai koutou ki nā mokopuna nei. Koinei nā Heke, o nā Iharaira, o roto ake o Tauranga Awa. Nā, e, e, e, e, e, e, e, e, whakaaro tonu au, e, mō i tahi nā kōrua pēnei nā, ana, kai te ako tonu koe, e, Hōri, e, wā o tamariki, e, te āhuatana o te matua tanata, me te mea hoki, Ā, ko te whānuitana o ngā kūpuna anahe māramatana mai, mai anō i tērā tau tahito, mm. inari ka tū tonu ki roto i tēnei ao hurihuri. Ai. Ā, kei te tiko ki tēnā. Ai.
Ko, ko te āhuatana o ngā mekira, ko ngā waihotana o te matua tanata, i roto i ngā hīmene, ngā pāni, me nā waiata. I roto i tērā e tohutohu ana ki a tātou me pēhea. Nā te mea i tikina au i tētā o nā mai te nā karakia o te hāpati. e eki e te, te hīmene a te Karaiti. Ah. E ki atua i ruti tērā, i karana atu te Karaiti ki a Pita Haramai. Nā te mea i, i runa rātou i te moana Haramai. A ka titiro a Pita ki, ki te Karaiti i te tū i runga i te, te moana, i runga i te wai. Ka whakaro tērā, Pena ka haere atu ia, ka toromi. He roti i tere e te tau na whitsena e ki ana, he aha koe e nākau rua ai. A koe na, a wetahi o tātou, i ki atu ki nā tamariki wetahi o koutou, ahakoa taku tohutohu ki a koutou, anei, enari, kare he he.

Tō tātou whakaeketangatia e nā ture a te Karauna, ka nākau rua tātou ki a tātou ake. Ai, ai. Anā, koinei hoki taku aroha, tō tātou aroha. Mm. Ki te matua tangata me tana iwi a Rongo Whakaata, Te Aitana Mahaki, Ngai Tā Manuhiri. Nā nā ture i whakatūria ra e te Karauna hai tukituki i a rātou, mm. ka nākau rua rātou ki a rātou ake. ehara i te mea i tipu mai tātou roto i te nākaurua. Yeah. Ka whakawehitia tātou kia tātou tonu, ne? Mm. Ana mea rawa ake ka wehi tātou, ana ka wehi rātou ki te matua tangata. Ana, ka whakae etahi ki tā te karauna. Ana ka mau e nei kupu e rua, hei te taumata, ano ko te nākaurua me te whakaronurua. Nā, ana, ne. Mm. E ka tika hoki. Ana, e rua wēnā akoranga hohonu, nākaurua Whakarongorua. Ana ko te nākau rua, hei, he tika hoki tā, e, he, he pērā katoa tātou. E, kei te pai noa o te haere kua nākau rua. Ah. Ana ko irea te mahi, he titiro i te, te hīmene a te karaiti. Ah. He ara nā tohutohu kei roto ra. ah. Ka pai tēnā kōrero. E, kei te titiro ake ki tā tātou taima. E, e koro, i te ata nei ka mauria mai e koe te, te rongua Māori nei. te manono. Ā, ana e, e, e pai tēnei ki au hei, hei whakatipu makawē. ara, ara, ara, ko kata kahi. Ara me, me wina. Wene taku pātai, e, e, ka tipu ana waku makawē i te mea nei. E, e a mou whakaro. Nā, hoi no, hai kōrero. E a tēnei rongo.
Kia hoki anō ki mou whakaro. Ā, kai a koe te tikana o tēra. Nā te mea, E kī ana ko tēnei ronga mō te wāhana kei waho o te tinana, ah. ā, kai reira anō nā, nā makawe. Engari, nā te mea i hono atu a me kira te, te torokiri, torokiri o te rākau manono, a me nā pekaara, nā rau o te tawhero, a te pae whenua me te ā, nā rau me nā peka o te tutu ki roti, ka tunu atu i roti te hinu. E hoa, hei te mate koe. Hei te mate koe, haere mai te mate i a koe, te tutu. E, well, well, e, e tūmanako ana au he mate ora. E, koirā te aho. E, e, koe wai nā kaurua. Hei te nā kaurua ke koe, mo te rongoa, mo te rongoa Māori. E, koe nei hoki te, me, me, me hoki anō tātou ki te whakapono ki a tātou, ne? Ne? Āe. Āe, he mātauranga katoa. Ko te mea e mīharo nei ahau, ko tēnei kaupapa e ako nei te koroua nei, heria mai nei tēnei rongoa, kei te ako ia ki nā tamariki nei. Mm. Ara, ne. Kua mōhio nā tamariki nei, ne ko? Āe. Ki tēnei Āe. mea, nā rongo nei tātou, he aha nei nā rākau kai roto nei? He tutu? He tutu, he Āe. pai whenua, Āe. he tawhero, Āe. me te manono. Ara. Mō koe, i a au e noho ana i Rāroa, i Kaina, te, e Taiwinākau,

Me Tumeke FM tēnei hōtaka reo rangahau. Mokopuna mā, ka nui rawa atu te koa o tō mātou ngākau i whai wāhi koutou ki te haramai ki tēnei hōtaka reo rangahau i tēnei rā. Tai atu ki tō koutou tumuaki e koro. Tēnā koe, ana kua mau i a mātou, i a tātou e te iwi nā kōrero a tēnei koroua, hei, whaka, hei whakaako i a tātou, i te hōhonu, i te ataahua, i te māramatanga o tō tātou reo rangatira me ōna kaupapa reo rangahau. E koro, he kupu whakamutunga māu hei whakaoti. Ah, a me kī rā, kai, kai roto tonu i a tātou, engari ko te, te mea e āhua pouri ana, kare tātou e huri ki ō tātou korau kui i te wā i te ora tonu rātou. Ai. Ā, ko tātou wēnei e rapu ana, e kimi ana i nā waihotana o rātou mā. E katahi te kōrero ātaahua ko tēnā. Ai. Ko nā toena noa iho ēnei. Ai. Ehara ēnei ko nā te matū o te, te nako o te kōrero. he toena. A he pai ake rā te toena i te korekore. Ai. Ne. E te iwi, noho pai mai ki o koutou kaena, kua oti ake tā mātou hōtaka mō tēnei rā, kua haere mātou ki Awanui Ārani ki te Tina. Tēnā koutou katoa.
Tumeke FM, mau mai ki ngā māreikura o te waiata o te nākau.